שלום וברכה, צווישן אונז, צווישן אונז גערעדט, נאמבער נײַן, צווישן אונז, רבי יוסף זאב בראווער, און דעם גאנצן איבעריגן עולם כל הקהל הקודש, ובסופם אני הקטן פנחס גלויבער. א גוטן יוסף זאב. א גוטן ר' פנחס.
אקעי.
סאו, האב איך אזא שאלה, יוסף זאב, וואס איך האב ארויסגעקליבן פון די גאנצע, פון די קאלפע, פון די גאנצע, פון די פעקל, פון די באקסל שאלות. עמיצער פרעגט, וויאזוי קען איך ווערן אויס סענסיטיוו? וויאזוי קען ער ווערן אויס סענסיטיוו?

אקעי, סאו דאס איז וואס ער דארף טון, ער זאל טאקע אויסארבעטן זיינע סענסעטיוויטיס, ער זאל ארבעטן פאר אים און נישט קעגן אים, קודם כל זיך באקענען מיט זיך אליין איז א וויכטיגע זאך, ווער געוואר, זע, פון וואו קומט עס, עני טייפ אוו טעראפי איז גראדע גאנץ שטארק רעקאמענדעד פאר אים, עטליעסט אן עוועליועישן לייק א בעגינינג, ס'ווענדט זיך ווי ווייט, ס'ווענדט זיך ווי שטארק ס'שטערט אים, אבער לכאורה קען ער בענעפיטן פון א גוטע. פלעי טעראפי אויב ער איז נאך יונג, אדער געהעריג איינע פון די געהעריגע פארמס פון טעראפי וואס איז גוט פאר טינעידזשערס, אזוי סאונדט עס אז ער איז א טינעידזשער אזוי האב איך פארשטאנען פון די קוועשן. אקעי. דעטס איט וואס איך קען אים אויפערן אויבן אויף, מער עצות אריינגיין? איך וואלט געזאגט אז דורכן זיך באקענען מיט דיך אליין, וויסן וואס טריגערט דיך, ווען זענען עס אלעס די זעלבע זאכן, די זעלבע מאל שטערן דיך די ענליכע זאכן, ווער געוואר, אדער מיט אדער מיט דיך אליין אדער מיט די הילף פון אידער פראפעשענעלס אדער חברים אדער משפחה, ווער געוואר, באקען דיך מיט דיך אליין, זעה וואס ס'מאכט דיך סענסעטיוו, גיי צו די שורש דערפון. ס'איז שווער צו געבן קאוטשינג אויף אזא זאך אדער געבן א עצה פון דערווייטענס. אין קורצן וואס איך וואלט אים געזאגט איז, באקען דיך מיט דיך אליין, זע, לערן אפ דיינע סענסיטיוויטיס, ווען און וואס מאכט דיך זיין סענסיטיוו, און שטארק דיך אין יענע זאכן. פארשטייט זיך אויב איז נאך דא זאכן וואס זענען דיך היינט גורם צו זיין מער סענסיטיוו, קענסטו טוישן די זאכן אדער קענסטו נישט טוישן די זאכן. און אויב דו קענסט טוישן די זאכן איז דאך אלא טוב, האסט דאך די תירוץ פארוואס דו קענסט ווערן אויס סענסעטיוו, טויש די זאכן וואס מאכן דיך היינט צוטאגס מער סענסעטיוו, צו ס'איז מער אגרעסיוו מענטשן ארום דיר, אדער אדער אנדערע נויזי און שווערע סיטואשענס וואס איז דיך שווער צו הענדלען וואס דאס מאכט דיך צו זיין מער סענסעטיוו. כ'האב עס ליב, נויזי און שווערע סיטואשענס, ני? וויאזוי זאגט מען? ראשיג, יא, טומלדיג, יא, אקעי.

זאכן באדערן מיך, זאכן זענען מיך שווער. אהא. אקעי, נעקסטע שאלה ר' יוסף זאב, דער שואל זאגט ער ארבעט אין א געוויסן תחום און איז ברוך השם זייער מצליח דארט, און זיין שאלה איז וויאזוי ער קען פארגינען פאר א צווייטן מער, און ער ווייזט אן דער שואל אז הגם ער איז מצליח אין זיין תחום באדערט אים, צושטערט אים, ס'טוט אים וויי, ער נוצט נישט די אלע ווערטער אבער דאס איז געווענטליך ווען א צווייטער איז מצליח. אפילו אין א צווייטן תחום, אין א צווייטן תחום, כאילו וויאזוי זאל ער זיך אויסלערנען מער צו פארגינען, מער צו פארגינען יענעם, יענער ווייזט נאך אן אז אויב יענער איז מצליח פיל איך מיך ממש ווי גארנישט, סאו כ'מיין אז עס זעף אז די זאך פון פארגינען א צווייטן, כ'מיין אז עס איז איינע פון די שווערסטע מידות, און איך מיין אז דאס איז אויכעט איינע פון די זאכן וואס רוב מענטשן האבן אין זיך אויסצוארבעטן, האבן ארבעט דערמיט. איך זיכער. אבער איך מיין אז ווי מיר זעט אויס רוב מענטשן זענען אזוי, ניין? איך זאג אסאך מאל, וואס מיינט שווער? שווער מיינט אז ס'איז דא פלאץ פאר, איך זאג אזוי, יא. שווער מיינט, לאז מיך קודם הערן דיין דעפינישן און נאכדעם וועל איך זאגן מיין. ניין, שווער מיינט אז ס'איז דא אסאך פלאץ דארטן, ס'איז זייער קלאר, ס'שפרינגט אין פנים ווי מען זאגט, מען דארף נישט גיין אויפזוכן וואו איך קען נאך מער און בעסער משלים זיין די מידות, ס'איז דא אין פראנט פון די אויגן, ס'איז זייער קלאר.

וויאזוי זענען זיי צוגעקומען? וואס קען איך טון כדי דאס צו טון? איך וואלט עס צוטיילט לויט ווי יעצט איז עס בשעת אונז צוויי, וואלט עס צוטיילט אין צוויי, ס'איז דא דאס אז ס'איז אים שווער צו פארגינען, און נאכדעם איז דא דער וויאזוי ס'רופט זיך אפ אויף אים אז ער פילט, ער מאכט אים פילן ווי גארנישט. איך וואלט געפאוקוסט אויף די צווייטע חלק. לגבי די ערשטע חלק, פארגעט פון א גוטן איד. אז דאס איז פון די שווערסטע מידות, איך האב עס געהערט פון איינעם, פון א בר סמכא, א גוטן, יא, עכט פארגינען א צווייטן, און ער זאגט אז די וועג וויאזוי ממשיך צו זיין א ישועה פאר א צווייטן איד, איז דורך דעם וואס מען זאל עס יענעם באמת פארגינען, און דאס איז די שוועריקייט, מיטלייד מיט א צווייטן ווען יענער מוטשעט זיך, ווען יענער ווי מען זאגט איז אין דר'ערד, יא, ס'איז נישט אזא גרויסע חכמה, א איד האט רחמנות, און מען האט רחמנות אויף א צווייטן מענטש, בפרט ווען יענער איז אויף צרות. אבער אים פארגינען די ישועה, אז זיך קענען מצייר זיין אין קאפ ווי ער איז געהאלפן געווארן, ווי ער איז גוט, ער איז דארטן אויבן הויעך, יא, און עס אים פארגינען באמת בשעת מעשה, יש א סגולה צו קענען באמת יענעם ממשיך זיין א ישועה, סא דאס איז באמת שווער, אבער נאכדעם דא די חלק די מענטש זאל פילן בעסער, יא, אז עס, נישט אז עס זאל אים נישט אפעקטן, יא, אז אפילו יענער איז מער מצליח.

עס מיינט ווען ער לעבט מיט זיין גאנצע נשמה, ווען זיין מח איז פולי אין, איז פולי אויף, יא, ווען זיין מח איז נישט קאנסטרעינט פון עני ריזען וואס מאכט אים, צו ס'איז שוועריקייטן וואס ער האט געהאט אין די פעסט, צו ס'איז א חיסרון פון נישט ווערן אויפגעבויט און אזעלכע סארט זאכן, איז שווער צו פארגינען, רחמנות האבן, פארשטיין אנדערע, זיין גוט צו אנדערע, אבער ווען א מענטש איז יא גאר גאר שטארק צופרידן מיט זיך אליין, וואס דאס האט נישט צו טון ווי גוט דו טוסט, יענער לייגט אראפ אז ער איז אין א געוויסע מקצוע און ער איז זייער מצליח, ס'איז א גוטע עקזעמפל, ס'האט גארנישט צו טון מיט וויפיל דו ביסט מצליח, ס'האט צו טון מיט ווי גוט דו פילסט מיט דיין אייגענע סעלף, מיט ווי אריינגעטונט דו ביסט צו דיין נשמה, מיט ווי מיט ווי אנליין דיין מח איז. די רגע דיין מח גייט אפליין, די רגע דו טונסט ארויס פון דיין סעלף און דו גייסט אריין אין אזא סורווייוועל מאוד, אפילו אסאך מאל מצליח זיין אין דיין ארבעט קען זיין אפילו א טריגער, קען זיין אפילו אסאך מאל א סיבה פארוואס דו פארגינטסט יענעם נישט, ווייל לאמיר זאגן דו ביסט אווערוועלמד און דו ארבעסט געפערליך שווער, דו געסט אוועק דיין גאנצע טאג, דיין גאנצע קרעדיט ליין האסטו אויסגענוצט פאר די אינוועסטמענט הגם דו ביסט מצליח און ס'קומט דיך אריין גרויסע געלטער אבער האסט דיך אנגעשטרענגט ביז דיין לעצטע לעצטע טראפן בלוט איז ממילא אויטאמאטיש גייט מען אריין אין אביסל אומפארגינען מאוד ווייל דו ביסט אין די סורווייוועל מאוד, ווי מער דו גייסט מצליח זיין ארויסגיין פון די סורווייוועל מאוד און אריינגיין אין די סעלף מאוד, אין די קריעטיוו מאוד, אין די אין די מאוד פון פון ווי דו ביסט אריינגעטאנט מיט דיך אליינס דאס געט עס זיין. ס'איז דא א טריק, ס'איז דא א העק.
סאו איך מיין איך וויל עס איבער זאגן אין א ווארט, איך זאג נישט די גאנצע אבער לאמיר זאגן א תמצית, אז ווען מ'איז אין אליינט, אליינט, יא, מ'איז אזוי ווי אין פאוקוס אויף די חסרון און אויף די חלל שבי, איז יענעמס הצלחה מאכט גרעסער מיין חסרון, ווייל די דיפרענס הייבט עס ארויס. דאס איז די אויבן עס ליינט און טאן מיט דעם פאקט אז איך בין אקעי, יא, נישט אויפן חול, אדער אז איך בין גוט, מיט דעם וואס כ'האב חסרונות בין איך נאך אלץ גוט, דעמאלטס יענעמס הצלחה הייבט נישט ארויס, פשוט איך בין נישט פאוקעסד אויף אהין. ס'איז דא א טריק, יא? ס'איז דא א טריק וואס כ'מיין ס'קומט אויס זייער גוט מיט די זאך וואס דו האסט יעצט געזאגט.

פרעגט ער ווי קומט אריין די נקודה פון אכזריות? ווי איז דא א גוטע פוינט אין זיין אכזריות? שוין ער זאגט עס אין אכזריות קעגן די יצר הרע און די שמועסן פון שווה און די זאכן, סאו די זעלבע זאך דא, ווי איז די גוטע זאך פון נארסיסיזם איז אזוי ווי לייק העלף ארויס דעם אנדערן, פארשטייט זיך מיט די באלאנס, מיט די ענווה, מיטן וויסן אז דו טוסט עס נעבעך וועגן אויב דו גייסט אים נישט העלפן גייסטו אים נישט פארגינען, דו ווילסט אים פארגינען,

אקעי, סאו דאס איז א געוואלדיגע, יא. עס איז א טריק, העלף אים ארויס, העלף אים ארויס, אבער, אבער די עכטע אמת איז, איז די זאך וואס איך האב פריער געזאגט, יענץ איז די עכטע זאך. ווען דו, וואס גייט פאר מיט דיך, ווען דו זעסט אז דו פארגינטסט נישט יענעם, נעם א טריט אויף צוריק, און טראכט אריין ביי דיר, וואס טוסטו נישט ריכטיג יעצט אין דיין לעבן? וועלכע, וואו ביסטו אווערווארקד, איבערגעשטרענגט, וואו, וואו ביסטו אין סורווייוועל מאוד, און.

אז אין די פסיכאלאגישע וועלט, נישט אין אלע חלקים, באט אין א גרויס חלק, נעמט מען אן די טערמינען פון נארסיסיזם, דארף מען דילן אזוי. אויב מ'האט אים דייעגנאוזט אלס נארסיסיסט לויט די דייגנאסטיק מאדעל פון די DSM, דעמאלטס איז ער א נארסיסיסט. און אויב מ'האט אים דייעגנאוזט מיט די זאכן, עס איז אויך דא גרופס, אין פערסאנאליטי דיסארדערס איז דא דריי גרופס, און דאס איז אין איין גרופ, און דאס איז אין א אנדערע גרופ, איך קען דיך זאגן וואס איך זע סיי פון מיינע רעבעס, רעבעס מיין איך אין טערעפי אין פסיכאלאגיע.
רבי שלום די חכמה. רבי שלום די חכמה. איך זע אז זיי האבן זייער נישט ליב צו זיך ראשן און אפילו ווען די צעטל זאגט קלאר אז דער איז אזוי און דער איז אזוי האב איך אייביג געזען אז זיי האבן ליב צוצוגיין צו דעם ווי יומען ביאינגס וואס מוטשענען זיך.
אינסטעד אוו זאגן דער איז א נארסעסיסט, דער איז א בארדערליין, אינסטעד אוו געבן א לייג ארויף דעם לעיבל און נאך צולייגן דעם כאילו באקאנטע זאך אז ס'נישט דא וואס צו טון מיט זיי, אוי א נארסעסיסט אוי ביסט אריינגעפאלן, א בארדערליין אוי גאט זאל אפהיטן, איך האב געזען אז זיי האבן נישט מורא פון דעם, און איז האט מיך עס אויסגעלערנט, איך האב עס שוין אפאר מאל פרובירט אין די קליניק און ס'ארבעט, ווען דו נעמסט א מענטש און דו קוקסט אים אריין אין די אויגן ווי א מענטש און דו הערסט אויס זיינע ווייטאגן, אזוי ווי א מענטש, פון מענטש צו מענטש קענסטו זיי אויסלערנען סקילס. דו רעדסט פון די מענטשן וואס מיט די וואס הייסן שווערע מענטשן און באקומען לעיבלס אסאך מאל, יא. יעצט נאכן מאכן דעם הקדמה קען מען אריבער גיין און אפשר וועט מען זען שפעטער, סאו קודם כל וואס איז די חילוק פון נארסיסיזם און BPD? סאו די נארסיסיזם קומט, די טערמין נארסיסיזם קומט פון א אלטער יווני וואס ס'איז געווען באקאנט אז ער איז געווען עפעס א מורא'דיגער בעל גאווה, יעדער האט זיך געוואלט משדך זיין מיט אים,

מיט זיך אליין אויף א מורא'דיגע לעוועל, זיי זעהן אפילו נישט קיין אנדערע און זיי פילן נישט קיין אנדערע, זענען פארגלייבט אין זיך מורא'דיג שטארק, די גייען אין די וועלט פון נארסיסיזם, יוזשעלי, וואס ביי אונז אין היימישע מוסר ספרים וועסטו זעהן אלעס, וואס וואס וואס האבן אלע ספרים געשריבן די לעצטע כ'ווייס נישט ווי לאנג, וויפיל יאר אונז האבן מוסר ספרים? פשוט'ער בעל גאווה, בעל גאווה אויף א שרעקליכע פארנעם. באלגאיע, כ'ווייס, כ'מיין אלע טערמינען פון באלגאווע איז אזא מין נארסיסיסט, אזא מין נארסיסיסט, אבער דאס איז אין קורצן על שם דעם גרויסן באלגאווע וואס איז געשטארבן אין זיין גייעס. אקעי,
און בארדערליין איז מער די מענטשן וואס זיי האבן נישט עכט גאווה, ס'איז כמעט אפילו די פארקערטע, אז זיי האלטן אזוי שטארק נישט פון זיך, זיי זענען אזא מין זיראו אין די אייגענע אויגן, זיי זעען גארנישט גוט אויף זיך אליין, שטייט זיך זיי גייען עס נישט זאגן, אבער דאס איז די וועג אינעווייניג ווי אזוי זיי פילן, און גאר גאר גאר א שטארקע, יעצט האב איך עס אויסגעשמועסט שוין איינמאל, גאר א שטארקע, די יסוד דערפון איז מורא האבן פון עבענדאנמענט. די מענטש האט נישט קיין יסוד, די מענטש האט נישט קיין יסוד אליינס, ער קען נישט זיך.
ער ווייסט נישט, ער ווייסט נישט. יא, אבער עס ברענגט זיך ארויס, דער נארסיסיסט ברענגט זיך ארויס אלס א מורא'דיגע בעל גאווה, איז ער פארנומען נאר מיט זיך, מיט זיך, מיט זיך, א מורא'דיגער אנכי.
אבער בסופו של דבר איז ער אויך א צובראכענער מענטש. ווער? דער נארסיסיסט? יא, ניין? אבער ער פילט עס כמעט נישט, ער עקספיריענסד עס כמעט נישט, ער זעט עס נישט, ער האט א, ער מאכט א לעבן, ער פארט א באן, ער איז גרויס און ער איז מצליח, און אסאך מאל זענען זיי טאקע באמת גרויס, און באמת מצליחים באמת גוטע געוואלדיגע מענטשן באט ס'פעלט צו דעם דעם ביסל ענווה דעם ביסל יומיליטי צו זיין צו זיין בעלענסד און דער בארדערליין אבער איז זיך מער ברענגט זיך מער ארויס מיט די מיט די בלעק ענד ווייטנעס מיט די אנפרעדיקטעביליטי מיט די געפערליכע פחד פון אבענדאנמענט ס'איז סאך מער כאילו קאמפליקעיטעד באט די רגע מ'כאפט עס מ'פארשטייט וואס דעם מענטש באדערט.

דאס אויפמערקזאם מאכן אין א בארדערליין ווייניגער אבער ס'איז שווער איך פיל אז די נישט איך פיל איך מיין ס'איז א פאקט אז די פסיכאלאגישע וועלט טאפט נאך אסאך אין די טונקל ווען ס'קומט אין די נושא חוץ די גאר גוטע מעסטער טעראפיסטס וואס האבן נישט מורא און זיי גלייבן און זיי האבן גוטע דעוועלאפ מאדעלס וואס איך האלט אין איין לערנען פון דעם און איך האב לעצטנס אנגעפאנגען לערנען א געוויסע מהלך וואס איך האב געטראפן א טעראפיסט וואס האט מיך קלאר געזאגט די האב נישט מורא פון דעם, גיי אריין אין דעם, און איך האב עס אנגעפאנגען אויספרובירן און גיין מיט דעם און ס'ארבעט, ס'ארבעט, דו קענסט זען מענטשן זענען גרייט צו פעיסן די אמת, ספעשעלי ווען דו ביסט זיי מסביר די קאנסעקווענסעס, אסאך מאל נאר פארשטיין, ס'דאך דא אין דעם אליין דאך אויך א מחלוקה, זאלסטו זאגן פאר די מענטש זיין דייעגנאוז אדער זאלסטו נישט זאגן, זאלסטו זאגן אין אנהייב אדער זאלסטו עס נישט זאגן אין אנהייב, אולי קענסטו האלטן די דייעגנאוזיס ביי דיך, איז איז איז דא א צד, יא זאג פאר איינער די דייעגנאוזיס,

אז די פעישענט, די איי פי, די איידענטיפייד פעישענט, וואס ער דרייט איבער אלעס און יעדער ארום אים טרייט צו זוכן העלפ און טרייט זיך אנייצו געבן נאר די פייער זאל זיך נישט אנצינדן שטערקער, דער מענטש אליין ער האט נישט קיין אנונג, ער הייבט נישט אן צו וויסן און צו כאפן אז ס'איז דא דא עפעס א אישו. און ער לויפט אוועק דערפון.

פלאץ פאר נייע כוחות און טעקניקס און כלים וויאזוי גוט צו אויפוועקן די מענטשן אין א גוטע וועג. איז יא, דאס איז די ביסל אינפארמעישן וואס איך קען געבן אין די ראמען פון אזא שמועס. תן לחכם ויחכם עוד, פיין.
וואס יא? איך וויל ווינטשן יעדעם איינעם אז קיינער זאל קיינמאל נישט זיך באגעגענען, מען זאל נישט וויסן דערפון, מען זאל נישט זיין נוגע.